bata pakuzopinza e, e, e, e, blambi mubhinzi e, e, e, e, e, munenge makutongopinza zvenyu but e, e, zvanga zvatoita se zvinenge zvatopera pane ah, makozi ndoatiri kutoda makozi ndoatiri kutoda chaizvo ndovatiri kutoda ndoatainga pano ngokuti tava kutaura nyaya iperi tataura nyaya iperi saka ndiri kuti inini ka kuzopinzana e, e, e, tsvimbo dzenyu maakupinzana maakupinzana ka muri kupinzana zvenyu because maakuchitopedzisa zvatangwa maakupedzisa zvatangwa but the main idea ndeyekuti vanhu mukarumenza muri kuprepeyana muri kuprepeyana kuti izvo muzoita sei muri kuprepeyana kuti muzoita saka romansi ndo yakakosha saka kubatana batana nekusvishinana eh, zvinhu hallo pachirongwa naango juju
yes ango juju vari tii vari bhoo
Haa taswera bho isu sango jiji ndani kupindura vatanzi tidzidziseiwo romance apa ini ndoona kunge romance haina kunzi ungadzidziswe because zvavanoda ivo panyama pavo amai ava mai Moyo hazvisizvo zvandoda inini yes ivo vane weakest ivo vane weakest point yavo munhu wese munhu wese yes. ane weakest point yake yes. munhu wese yes. achifamba yeah.
ane paanototi inini akomana ndikatoda apa haa zvatopera yes. umwe munhu ukatodaro ipapo hapana chaunotogoa apo unotoona kuti ko chiko chiri kuitika panapa
okay yes saka hapana mm. ine chimwe chinhu chandakadzidza futi mubedroom umu hamuna refu hamuna wekuti ano hamuna hamuna refu okay refu ri anoti prr chitangai okay. prr offside prr alright prr ye chi whatever yes zvamau zvamuri kuwirirana imimi Imimi muri pamubhedha wenyu. Yeah.
Ndo chaizvo chaizvo zvamuri kuita. Yes. But problem manje ine vanhu rume ndeyekuti vanofunga kuti kana nezuro munhu akachema akachemerera mm. zvikureva kuti everyday ngaachemerere aiwa mm. zvinosiyana mazuva ese everyday its a new thing okay okay pese
pamasanganirana kunakidzwa kwandaitwa nhasi hakuziriko kwaunoexpecta kuti mangwana kana kusukira mangwana ndozvandichaita zvinhu zvacho zvinotongodi okay.
zvinotongosiyana allright allright yes yes Eh.
problem ndeyekuti imimi varume ukanzwa ndisina kuita kadhati nhasi unenge wakutozvifila bed kuti ha ah, nezuro akachema saka sei nhasi asina kuchema asina kuchemerera saka zvikuru wati pamwe ndakutadza aa ah, ah, its eh. not like that okay asiri izvo orit ndazvinzwa saka mm. Eeh zvisafanira kana ininiwo kuti munhukadzi pane pamwe paunotoona kuti ah baba musiye vanenge vanga vanga vanga vakupenga Umm handiti umm. But pamwe wotozama kuita izvozvo zvawakamboita zvawakaona kuti baba vanenge vanga vakupenga wotoona musi iwoyo mudhara haa vatori normal itongori bhoo bhoo bhoo Umm. wototanga futi kufeeler bad pamwe kufunga kuti ah pamwe handina kunyatsoita zvakadi mm. zvakanyatso but it's yeah. not like that every day is got its own uh, results okay okay saka
ende tiri kufanira kunge susu vanhukadzi vazhinji tiri kuzonyanyozvipa pressure yakawandisa Nzira yekuti vanhu vakupota vakuzoisa zvisizvo kunhengo dzavo vakupedzisira vane macancer vachifurirana zvinhu zvisina basa rese. Tichitaura zvedu isusu on behalf of hedu isusu masingle mother usazvipe pressure yakanyanyisa kupedzisira wakungotenga tenga zvimaproducts uchipfekera. Zvaaziri kupi zvimaproduct izvi wanamai wedu Umm kwese uku uku watakambowanzwa isu mai vedu vachinzi wai wakatenga ma products saka ndozvimwe zvinhu futi zviri kutipisa pressure kuti uda kufadza boyfriend apa ndikutaura hangu ma single mother sorry henyu Haa chingotaura zvauri kufunga kola zve identity hazvina basa taura zvauri kufunga.
Saka tiri kuzvipa pressure kuti tisomasingle mother takutenga zveku hamheno zviri kungotengeswa tengeswa mazuva ano uchingo kugeza kwakanaka eh kugeza kwakanaka hatidi kunyepa kwakanaka kugeza ah but zvimwe zvacho ndozvaakuzongo advertiswa so ka umm hai.
zvinenge kola kola zvinenge zvichiadvertiswa kunzi zviita sei zvinhu zvinhu izvi zvinenge zvichiadvertiswa kunzi zvidii zvinenge zvichinzi ndezvei
zvekupfeka kuzasi uku kuti udzokere kuita taiti taiti Hee usazobude mvura hee usazodini imi movarume muchimwa zvimapiritsi hanzi nhasi ndoda unombedzera vamwe vari kuzofira pamusoro pevakadzi hanzi amwa mapiritsi iyayo mm. hanzi nedragon mm. hanzi omwa piritsi ro nedragon apa manje ropa rochipamba zvine simba munhu tasa tasa pamusoro pebhebhi saka ei zvinhu zvacho zvinhu zvacho inyaya izi guys zvemubhedhuru inini ndinongoona kuti the best thing tauriranai ende musade kutedzera zvepono pono ino editwa inonzi cut eh. yokatwa yobviya editwa eh. iyo wandiona nhasi waswera uchiona pono wada undiitisa zvese zvawaona papono eh. no isusu we are real people those people they are active and those things they will be chi mm. they will be kutoeditwa isusu hatisi kueditana mm. pamubhedha tiri kuita real pane mamwe masitairi ekuti unopedzera wanda uchipatara mangwana Uri kubva kwamu boyfriend uku sesu hedu is ma single mother kutoti baba wano wangorida unyatsondiita sei chaizvo chaizvo God uku munhu aswera achiona porn aakuda ukundiitisa zve porn ini handisi wema drugs kaini wanhu wewe porn uya ndewe ma drugs ini I'm not under influence drugs I'm a normal person. Mm. Mm. I don't drink, I don't take drugs. Mm. But iwe ukandiona wauda kundiita zvawaona pavanhu wakainfluenzwa nemadrugs plus vari kueditwa. Mm -hmm. Saka ka ende communication muchiitana itai communication shaa bhebhi ndizvo here Kwete kungoti iwewe nokuti uri kuona kuti zviri kukufaira mumwe wako kana kuti ati aiwa wadii kumbodai wakutoonawo mukadzi hee wazviudzwa kupi hewa imimi futi vana baba wari mumba futi imimi mm. unobva watanga wapopotera mukadzi kuti hanzi hee akuita basa rekuhura wakazondiudza kuti ndiite ndakadai so wakazviudzwa nani Mm. Hamufadzike kuti imi mwana baba wacho kuti imi mwana mutipwe. Munonyenga kuti hana tipwe. Maona. Saka imi ndoka zvatonita kuti kuti kuti saka i- life yacho i- iitikwe sei fanike yesex nekuti imi mwana baba tipwe mukada kuudzirwa kuti shaa dai wandidai unzi he uda kundiitisa zvechihure Asi kune muteta unonyenga mabhebhu ukoko wechihure hure achikuitira izvozvo asi imimi mukada kuitwa zvacho izvozvozvo onzi hanzi nde Mwari havazvidi but kunze uko mune muchienda muchinoitwa izvozvo zvamukuti ndezvechihure saka ah it's all confused yeah. zviri kuconfusa vanhu but yeah. Yeah. at the end of the day if you are in a marriage Please zamai kufadzana neku appreciatiana neku communicator. Communication is the best thing even muri kutoiita kubvunza kuti shani kwete kuti munhu ari kuti iiiii iwe uri kuti chii chii chii ai zvoda kuti zenge kuti manyanya orovera mberi ko takurwa here zviri kuda kutaurwa kuti marovera mberi madii kuita muchiti kudzora mabreak man Saka chimwe chiubaba baba so hachidiwi be romantic. Eh, nechimwewo chiuhera hera hachidiwi kunzai isu siri ana chihera ti aa chuhera ngaasioko tauriranai zvakanaka so. Semurume nemukadzi.
Semurume nemukadzi. Semu, se,
Exactly communication is the best thing ever. Ko ko ko where there's communication you never go wrong. Ko imi hamufunge here kuti zvo eh, eh, pamuri kuti apa eh, eh, eh, mukadzi achemerera baba vakuti chichi pamwe ndekekutanga kubva vanhu vachiroorana 10 years amai havasati vambochemerera eh, kana one day baba vakutovhundukawo vanenge vakutovhunduka kuti ah chii waitwa sei bhozi varumwa pamwe hameno chavaruma
aiwa ndosaka inini ndati you know this thing hazvifanani nezvawakaita nezuro nezvawakaita nemarimwe zuro ah. nezvawakaita nhaka Nezvekuru ndoda kuita kuswera mangwana this thing will never be the same the way you enjoy it tonight it will never be the same tomorrow even if you try hard kurova makoni amakarova nezuro hazvimbofe zvakafanana that's why I have to say that from the from the start manje problem yatiinayo isusu vanhu ndeyekuti unofunga kuti kana ndakachemerera nezuro pese pauchandirova ndofanira kuchemerera aah Dzinosiyana all the time every day it brings a new test a new a new result so zvinhu zvacho ei zvinonetsa but ini chandinongona ndechekuti vanhu wiriranai chete udzanai Alright. moteererana Alright. handiti moadjuster inini what i know Alright. life and sex it's about adjustment Alright. kuadjuster Alright. and Alright. I just and you go and you move on. But mai kana iwe uri wekuti haudi kuadjusta haa ndoipapa pa pekuti panonetsa. Mhm. Yeah.
Takunzwa kola. Saka saka eh eh vanzwa mawedzi mashoma shoma andanyanya kubata ndeyekuti wati amai ava vanofanira ku hanzi bedroom issues haina ref inyaya dzevaviri vanopindana vari tuowirirana zvavanoda nekumwe kutaura amai ava vari kufanira kucommunicata nemurume wavo kuti baba muri kundisiya ndisina kusvika
eh, ivo baba wacho wonzwawo kwete kuti baba wakaudzwa problem yamunaye mimi varume If I tell you how I feel you think that I'm overriding you munofunga kuti ndakuda kukutongai and you pamwe matauriro pamwe ma caller pamwe matauriro acho aunenge waita imagine ndapedza ndiri kufunga kuti zvo haiwa ndasignature munhu ndasaina ndaisignature ndaisa full stop ndapedza iwo bva wati zvo hapana zvamaita waona pamwe matauriro zvakadaro kautauriro eh vanotaura sei how what can be what can be the best way yekuexpressa nyaya iyi kumumwe wako as a munhukadzi taura semunhukadzi because munhu auya nenyaya munhukadzi how best can you express this Ini handifunge kuti tapedzana ndopandingamuudze izvozvo handiti. Ndinogona kutoti mumwe musi tiri kutongotaura kana tatongo ndichingoti apa ndinonzwa shaka dai dai paya ka dai uchizombowedzera kamwe kaextra mai usakurumbidze kuita sei? Ku ku ku ku kunhingiri kunoku unomboita uchibuditsa kudai handiti ini tozoon inini kana ndakuda kuita tozotaurirana kuti kana kuti unomuudza kuti inini shamwari ndinonak zvinondinakidza ndezvekuti ti tiitirane pamwe chete tipurojusirane pamwe chete saka iwewe kana wakunzwa kuti wakuda kupurojusa chimbobuditsa handiti Daniel worova bhora mberi. Inini kana ndaa ready ndokuudza kuti sha ngatiti chiitei se njodzi the way yakadi ini ndoo zvandinoda hangu kuudza eeh chibhaga nsvogodo changu kana ndazochiwanawo ndochiudza kudaro kuti sha eeh ngatipedzeranei ya kwete zvoti apedza ndotomuti haa shamwari ini hapana kana chandatombonzwa haa izvozvo ndozvisingadi varume manje. Aya, Alright. kana chero deni dai ndanga ndini murume ndazvambarara apa ndati dikita kuchu munhu ondiudza kuti handina zvandaita ha i aiwa ha kana neni ndotsamwawo zve Okay. Handi maona Okay. because wandihumiliate That's true. Handi- That's true. Okay. Mm. All right. Thank you so much. Ne- Ne, pane zvamunotaura futi here? Taura henyu handisi kukatai.
Aiwa hanzi ndapedza hangu regai tipe vamwe mukana. Thank you so much.
Thank you. Foni iri kuita unonzi kurira. Nhasi ndedzemubhobhimboka. Dzemubhurugwa. Uyai mese. Ndodzamunoda. Unoona manhamba anenge akakwira. Unoona nhasi topedza tiri kuma 500 unende dzemubhurugwa. Panoitana dzekubata vasikana vebasa musha vanhu vanenge vakarara. vachiridza magwiri yes machirongwa mm. ndiri pano angowe vanhu vese eh,
regai ndivhare facebook yangu yorit but ndiri kukunzwa vhara inoita mm, sound inoita feedback
zvakanakisa aiwa ndokunoisright tatoswerowo tingoriwo busy busy kugadzirira chirongwa ichi
Aiwa chokwadi chedu chiri kutifambira chiri kutifambira nyaya muri kutaura iyi haa inyaya yakaoma inyaya hombe yetambo dzimwe dzisingasvike kuparafini mm. dzimwe dzacho dzinobva dzazvambarara muparafini nyaya inyaya hombe mm.
taura tinzwe tipire tinzwe tipire tinzwe
right Ini nangu Julius ndinoda kuti kana muchinyatsotaura uri taurewo from an analytic background tichianalyza ndo ndozvo chaizvo chi- Unoona nhau ye chirongwa ichi ka ichi inzwa usati waenda kure chirongwa ichi basa racho ka nderekusiya vanhu vese vari satisfied vari kuspiritual sterek nevasiri kuspiritual sterek vanofanira kusara vakagutsikana
Naiga. Mm. Now iripo mukoma mako Julius ndeyekuti taida fani kuti tinzwewo amai awa pazvirongwa tinzwe kuti pakutanga baba vakatanga vakadaro here vakatanga vachikadaro kana kuti mukufamba kwenguva vakazenge vakukurirwa nemushini Because togona kupa togona kupa advise kune munhu akatombotanga achitamba bhora rake zvakanaka asi pakati apa pane zvakaitikawo zvakazokonzeresa kuti baba apa over a period of time level of performance yavo idzikire Mhm. saka tinoda kupa Mhm. advise tiziva kuti okay Mhm. let's give a scenario yekuti ngatimbotii baba vakatanga vari right Mhm. vachitonyasorova mushini wavo vachi- Mm. pamusunawo Mm. then Mm. mukufamba kuwa Mm. zvakutanga kuti mbombombombombombo Mm. zvimwe izvozvo zvinoitika kuti mumarriage umu wagara une munhu wako uchirwa muchini uchirwa muchini then you- pachinguva chisipi wakutanga kupotsera mablank mablank bullets auchasvita munhu chaiko chaiko saka they are contribute they are contributing factors dzinoita kuti murume akundikane kusvitsa mukadzi wake paorgasm, akundikane kusvitsa mukadzi wake pathat stage yekuti anoti arikutenda nemutupo. There are factors, factor number one inoita kuti murume anzwe ujuju atadze kunge akugona kusvitsa mukadzi wake panonzi chaipo chaipo inenge inogona kunge iri imedical condition Medical condition based on zvikafu zvatinodya ana sugar, mafuta akawandisa, you know ku lack of drinking water these am am am giving medical you know uh, med uh, medical conditions I don't what could I say I'm, I'm giving things that causes murume kuti underperform coca cola iyaya masoft drinks aya mafizzy drinks atinonwaya mm. maso called visitors atino mm. eh. kana vave neshuga yakawanda muchuno eh. zvokuti vakapinda mukadzi vanokurumidza kuve excited ejaculation sugar diabetic chai chayo its a contributing medical condition eh. inoita kuti baba vakangopinda mumunhukadzi Ivo mheni vavo vakango excitwa vanobva vaidhakwa saka we need to know kuti is the problem of this guy is it medical kana iri medical iri kukonzerwa nechikafu chatiri kudyira kumakare kare edu madzibaba edu aisamwa mapiritsi why vaidya miriwo ine mutano mibora mbonongwe mm. mufushwa mazhanje mauyu mm. magaka mm. vaidya a lot of Food yanga ine manutritions akawanda ayo yaiva kautano. Kwanga kusati kwane magenetically modified unodya zichicken rine mafuta, maNandos aya, maKFC aya, mazvimafast foods aya. These foods they contribute significantly kuti baba vange vachizofailure kuperformer zvakanaka. Apa ndichiri kumbokupai. good chimbomira chimbomira wakadaro mira mira wakadaro bata wakadaro ndibva ndaverenga comment iri pano uchinzwawo eh, bo ndinozodzikanganwa dzimwe yaenda in line nezvimwe zvawataura hanzi i think pamaproducts apa inyaya yekuti vanhu now we are no longer believing in mishonga yechivanhu yaishandiswa nemadzimai edu uh, so now taakufunga kuti iwo maproducts aya ari safe of which i think we are wrong maproducts atoveko iwaya atori dangerous because munhu haakuudze maside effects emasexual enhancing products eh, eh, eh, mm, because anenge achida mari
I don't, I don't even advise, I don't even advise a person who is not sick kuti atenge any sexual enhancement product because body yako magadzirwo yakatoitwa iyi it's able to generate power and momentum to satisfy your partner ukaona body yako isasadaro ndozvandiri kuti kana ukaona body yako yakukukurira kudaro zvibvunze kuti chii chandiri kudya Chandachakukonzeresa kuti nditadze kuve ndichiperformer to my expected performance rate saka saka ndozvandiri kutaura izvi kuti sevarume ngatinwei mvura yakawanda mvura chaicha inokurudzirwa mvura yakawanda not mm. less than two liters of water per day inokurudzirwa mvura yakawanda sevarume mm. let's not eat food that is got too much cooking oil ngatirudisei mafuta tii Mushuga tea zvekuda kuvhota lebembula kuda kumwa naka dhula naka tea inobva yatapira nokuna marimi iyaya zvinokonzeresa ma tea ayaya ma coca cola ano advertiswa pa tv ayaya coca haina kutombonaka ana coco ana fanta ana sprite zvinhu zvese izvozvozvo it's a danger to the sexual performance rate yemurume saka you also need to go and google about the food that a man should avoid Don't be a man who just eats everything, avoid unnecessary food that will affect your rate of performance. Sexual enhancement for me is a no. Create create a self natural stamina inokonzerwa nechikafu chatodya kuti uite zvakanaka thats number one allright okay eh, eh, ndoda mukondi ndoda kungoverenga futi imwe comment apapa eh, tichikondinya hanzi nemumwe uyu ah, kana mukadzi akanyatsosvika chapo chaipo paright iwo murume wega unotozvinzwa kuti amai vasvika haisi nyaya yekuti ungade kuudzirwa
ya kune kune kune kune vanhu ka tiri panyaya yebonde kune vakadzi vanonyatsoziva zvinhu zvavo Zvekuti iwewe murume zvaunofunga kuzvimwe zvimwe zvacho zvine the biggest solution in terms of making love because you are not you are not you are not you are in your house and your wife mm. so if you are making love to your wife remember you are making love you are not You are not you are not you are not fixing her she is not fixing you the two of you are playing are enjoying bhaibheri rinototi its a pleasurable time inguva yekufadzana so nguva yekufadzana panofanira kuita kutambidzana panofanira kuita kugamuchidzana kunzwanana so iwewe the, the, the purpose of, of the act

Haisi kuti ungodya ungozvirelifa muchiuno mako. Nhau ndeyekuti u make sure kuti mudzimai wako asvika iyewo a make sure kuti waita sei wasvika. So it goes to communication. Baba namai ngavatambe mumba umu, ngamukisanwe, ngamufadzanwe, ngamuitwa sei saka ritori basa riya rekuti unofanira kuti you need to take time to understand your partner and your partner must take time

We kissed each other kusvika ndanyatsoona kuti haa panapa mai mwana vanenge vasvika. Kana ndikakurumidza kuijakuleta ndaona kuti panapa ndakurumidza kuijakuleta saka ndasvika ndobva ndamudza kuti baby two minutes chimbomira ndimbonwa mvura. Unobvumidzwa kutombonwa mvura wotomborefresha wombozomudzokera. futi pasina pasina communication iyoyo ndopaunoona munhu anongoti bharu bharu obva anorara izvozvo mm. kutoreva kuti something is wrong something is right which is beyond sex mhm, mhm, mhm, tiri kunzwa tiri kunyora vanotsi

Mhm. zviri kutoreva izvo kuti pane nyaya inototarisirawo pana yatotanga yanyatsogadzirwa yaitwa iron up vanhu vasati vaenda kunobvisana mabhurukwa because kunobvisana mabhurukwa mune mapending ishuku kune mumwe anosara achichema kudai tu hanzizvo baba vari kutaura avo vari kutaura idi vari kutaura chokwadi kola makanyanya he is a sex expert ndamhenda zvitaura ndamhenda zvitaura sati vauya kuti masex experts mandimba esex e, mhanyai pano mumbotitsanangurira makomenzi evanhu makomenzi evanhu isavatedza it shows vanhu vari kuteerera uye vari kuappreciata what you are saying
I'm an analyst. I am an analyst. I analyze what is happening. Yes, that's that, that, that's that's good. I am kungoverenga ma comments evanhu ari kunakidza. Yes, go ahead. Go ahead. Uh, tell us what you what, what, what you think. Takamirira vamwe apa varipo vamwe vanoda kutouya uzoputika nezvavo.
Inzwai ka inzwai ka the other issue uncle Julius ndeyekuti problem imwe yaita vana amai nana baba ndeyekuti vanofunga kuti sex starts in the bedroom vanofunga kuti sex starts the time that they want to have sex mm. The whole day vanhu vanoswera vachitukana vachinetsana nyaya mari dzemaschool fees vachinetsana hi hi hi hi panguva yekurorara there was there is no conducive environment for, for a husband and wife vanongotanga kungopinda magumbezi vofunga kuti zvoni vanongo vachangotanga kungorara vese zvoto hazvigone kuti the whole day manga muri kunetsana muchikuta sei muchiita sei mune maissues amusi kunetsana then vofunga kuti time yesex zvichangoita romeo and juliet First sex to make love munhu achitori kubasa unosendwa mameseji a ah, bhebhi ndakusuwa mm. a ah, maswera sei musiyama mm. e nhasi musiyama ndikutokunzwirai shuga hey. Eh. asinonoke kuya kamusiyama ndakubikirai sadza nembora wamunofarira mm. aiwa musiyama uchiri kumameseji achikanwa pawhatsapp uchifleta nemurume wako pawhatsapp hey. Eh, hey. uchitumira namameseji muchisi muchiseka Musiyamwa paanodzoka unyatsogadzirawo katebhuru kako kakanaka kubedroom kune masweets kune machocolate you create you must be creative haukona kungoti hamu murume wacho unoziva problem ndeyekuti we are solving these problems with violence Alright. You must then Alright. nicely come up with a strategy kubedroom pamwe musiyamwa vanoda kumwa lion lager iwo uri munhu wekuchechi Mm. uri munhu wekuchechi mm. wakuda kuunza chechi yako mubedroom mamusiya mwauzumira kasolaga musiyamo kana vachimwa lion laga yavo kana kasolaga yako izotuma mwana kuti inonotenga fowa musiyamo ice cream fridge until the day musiyamwa will come to church you always uh, don't try to be a pastor of your husband yes. you are a wife yes. you need to love yes. your husband yes. and Ndishina. Yes. So ziya zvinodikanwa na Yes. Mutiyamwa. Haikona kuda kuita zvinodikanwa na mfundisi mumba mako. Mfundisi haarare newe. Ziya zvinodikanwa na Mutiyamwa. Ziya zvinodikanwa na Gurundoro. Ziya zvinodikanwa na Gushungo. Eh. Voita izvozvo. Na Sinyoro. Gushungo vachida vach- vachida ma- ma- masese avo. Tuma mwana inotenga masese apo. Obva wauya obva magadzika. Vapedza kudya vobva vatsa glass ravo remasters vozvinwira tete ndaisa mvura yenyu kugenza wapedza varume vanoda kubatwa zvakanaka regardless unoona anoti ega ega anonzwa moto kuti pana anonzwa moto mubhurugwa anonzwa moto mumakumbo kuti panapa ndasetirwa pesi mm. panapa ndasetirwa pesi mm. nokona kuti up my game mm. but oga kuti mumba murume anouya mumba mune environment isiri conducive woexpecta kuti akusvitsa paorgasm it doesn't work like that wow wow wow wow eh, eh, eh, saka imimi muri kuti eh, eh, eh, eh, eh, pane point yandiri kuda kuti ndidzoke mataura nyaya yekuti we don't fuck each other eh, we go with each other

eh, eh, eh, when you are married kana kuti mubedroom ka eh, eh, eh, what do you exactly mean kana muchiti eh, eh, sex is not about fucking each other but eh, eh, we go together eh, sarama bosi pane vamwe apa vanogona kubva sara kuti hengi kuti muri kutira kuti bosi pamwe ndo language yavandishandisa imomo wekutoti come let's fuck come let's fuck come let's fuck tiudzei tinzwe

We don't make love, we don't make love in the bedroom. Mm. We make love during, uh, during the course of the day mm. into the bedroom. Mm. Mai vachibika pastove, baba vomboenda vombostenga garo pa mai vachimbochayachairawo mm. vachikotamira katamira wotomboti baby kani uchimbomunzwa kuti tuma nothing tuma mm. tuma something for nothing mm. uchimbomunzwawo tunhu uchikanda wotumaruwa uchiti mukadzi ari kubasa womunzwa kuti shamwari ka ndanga ndakangogara ndakufunga mhope yako iri pasi peguvhu paya pa iwe mm. ndabva ndatonzwa kunyasoitirwa musha uchimunzwa tunhu itwotwo because these words that these good and nice words that you say you invest your wife and you invest your husband it's fuel to this the whole thing mm. because unofanira kupinda mubedroom une peturu yakakwana but peturu iyoyo inobva nezvataswera tichitaurirana nezvataswera tichiudzana saka we, we make we invest in our in our bedroom issue we invest in our bedroom life we invest time We invest well uchitobva kubasa unoziva kuti really uncle Julius masweets four chaiwo chaiwo ukamaisa muhomwe uchibva nawo kubasa ukasvika kumapa madam vanonzwa vanonzwa kuitirwa zvakanaka kana chokoreti ye 20 rand chai chayo it mustn't be expensive it's the motive that's how we make love akunorara so pasi pepillow inini namadam wangu we, we, we, we, we still writing letters

Eh. achidzoka unoona anyorawo kamwe katsamba icho tutsamba mumba umu vati kunyorera tutsamba twerudo tiri kuita spice up patozoenda kusex hatitomboda kutomboita three minutes ndichingopinda iye achipindawo atotunda Alright.
Eh, uku- ah, ah, pa- pambofona kola mwambobva mukufona. Eh, eh, eh, ndamboita kunge ndamuisa pakona. Ndichimuti ah, ah, is it not kuti izvo the way people communicate in marriage mess up everything for example nyaya yamataura iyo yekuuya netuswiti tuviri tutatu handigone here kuzotobva ndatoembarasirwa tuswiti tutatu ikotwo kunzi muri kuya netuswiti tutatu muruza tine vana vatatu panapa Eh, kana tine vana four kana kuti muri kuda nemaswiti two muri zati tine vana three muri kuda kuti zviita sei zvikwane iye ndoda kutotaura kuti switi iyi ndaigira iwewe bedroom
eh, let me give you an example nhasi pandiri kubva kubasa ndatenga ndatenga pek pek remamari biscuits mm. then ndobva ndatenga chocolate

your mother then she says ah daddy it's not fair we joked about it then i took the chocolate ndobva ndaikanda mudip a bit mwana wangu ndobva atanga kudya mabiscuits chocolate iyo ndatoitora ndatoikanda pasi eh, pane pandatoisa pakawanda time time chocolate iyoyo ichadyiwa time time iyoyo chocolate iyoyo ndikutoinvesta because toda kuzosotwa kumatime time anditi urikona saka iye mukadzi wangu iye mukadzi wangu iro bhebhi rangu my wife navese natiti vaso ndatoradza mwana wangu pamberi pemwana wangu ndatomuradza this is what we do i invest in your mother i show your mother that i love her when i was, when i was at work on my way i had her in my mind i bought her a chocolate naiye anotoziva kuti chocolate iyi haisi yatiti haisi yatiti ndeyangu

because mm -hmm. we want to try to be parents we must model also that love tete anofanira ndona ndichispeka amai vake magara uko tete what are you doing amla this is my wife baby this is my wife tete anofanira ndona ndichikisa amai vake pastore tete like my daughter she's two years

Saka these issues dzebonde idzi mu uncle Jonas dzikutanga kuti apa vana baba nana mai havachasisina nguva to reverse in each other. Murume anenge ari pa whatsapp baba mai vari pa whatsapp zvinongopinda magumbeze unotozongoona waturikwa gumbo kuti uri kunzi chiuya ungonzi chiuya kwacho ungoti gwenji gwenji gwenji gwenji saka matopedza ndozvo mamuchinenetsera izvozvo mukwane baba imimi kutsvarutsvaru iyo hazvitombova saka

ya ya ya ya ndazvinzwa so in other words it means uh, uh, uh, uh, as a woman when murume wako try to bring something chinenge chaawana cha no matter how big or how small that means matters most atotrya because he is spicing up for bedroom later for sex later

Pane akamboona murungu achidya maruva? Haatodyiwi, anoiswa muvase umu. Chiri ku appreciatwa ndechekuti maruva amandigra aya ari kureva kuti you were thinking of me when you were on your way back home. So the size of the gift matters not but the motive behind the gift.

Patanzi kuti varume ava hanko Julius ziva kuti vanoenda kumabasa vane stress dzekubhadhara marende vane chii chii vane chii vane chii vane chii saka kuti vanyatso kugutsa vemhamha ka pamwe pacho ka vanotoda kuti usgobatwa usa mambo mumba mavo imomo naivowo varume ava ndokuvandakutsva ndanga ndandiri kusapota varume kunyanya Kuti vana baba pavanouya kumba vapewo treatment yamambo kana asina kukugutsa munhu akangwara mukadzi akangwara tomboti murume wako haana kukugutsa paya paya asina kukugutsa paya paya obva aita sei obva arara iwe uzvo wakoenda munhu akangwara unobva ungoti pamusoro kwinjim obva wati daddy thank you good night woenda hako kubhavhu obva wadzokera ndiwe unototanga ndiwe uri kuida Handiti wodzoka in a nice way bring her back in the game in a nice way so zvinhu zvavo instead yekumuudza kuti hamuna kundisvitsa nyatso tamba naSinyoro ivava kusvika vava kakanaka kusvika vamuka mm. akati bhebhi dakumborara mangwana makuseni mumutse kuti aiwa ndipei dzinhi nderangu iri anokupa but izvo zvekuti kana ukaona kuti murume wako aita aija kuda quickly wobva wati kwindi Kwindimb tonza gumbezi upside u hazvirwirwe Eh. unoto- unoto- unoto- unotomubatsirawo iye bos naiyewo anga achitoda kukusatisfya but akurirwa nekunakirwa Alright, alright, alright. Okay, mabva mabata another point. So it might also be Uh, are you are you also of the thinking or of the thought that amai ava vanodhisha zviri so well kumurume wavo zvekuti baba haa vasi kuzombogona kuzvihendla
Ndokugona kutodaro in a big way kuti haa mhamha varova kamwe kabvakumba kakaipa pabed apa. Baba vaSkedeburu vakatotadza kuti vochiita sei. So so so so kana kana zvadaro manje wazodii baby wandiSkedeburu ayii shamwari ka vamwe varume havagone kuzokwengwa havazogona kuzoti just vanyuture vanobva vangoti why saka newewo mukadzi because issue iripo uncle Julius is to understand each other. You understand saka mukuita mueme ziya opposition inoita kuti iwewe semunhu wechikadzi ino inokurumidza kukuitira kuti uita sei ukurumidze kusvika saka neposition inokurumidza kuita sei inokurumidza kunakira murume wako kuti akurumidze kuita sei saka as as mukupinda nekwemazuva uko woonawo kuti saka pamaquestions andinomupa mupesure ndikamupa nekumashure haaku haatambi but ndikarovamo ndakati asi anomudenga haiwa vanonyatsorova Ndakawana kuside uku saka zivawo ma ma ma positions anounza over excitement kune partner yako saka inini nhau yekungonzwanana kuziva kuti zvoni jambuleni haiswe kumuforo manhweni ndiye anoiswa kunze saka mm. mombe ukaisa kumuforo maraini acho anobuda akabhenda ziva kuti unobata munhu wako sei ziva piritsi rekupa murwere wako nemapiri ekumuita piritsi racho okay yeah because eh, tinogona futi kumhanya kutofunga kuti panogona kunge pane medical problem panogona kunge paine stress problem dzekubasa kana kuneta kwekubasa izvo amai pamwe ndo vanorova chikapa chakapenga because ndondati mutaure kapaanda no under 18 vanapa musazvitye zveni kutaurira vanhu ava vanozvinzwa mumakona mavo saka eh, isu tangoya tingozvitaura pano naangojuju kuti amai pamwe madzimai acho ndo anenge achirova chikapa chekutika murume akutadza kuzvihendla ubva akasira kutunda
mm, zvamuri kutaura its a contributing factor kune vamwe vakadzi kuti Vanogona kunyatsokubatawo zvakanaka zvekuti maybe iwewe unogona kuzotadza semurume unogona kutadza kuzonyatsohandler you know vano vanenge vanyatsoroorwa kubva kumba yakanaka naka wobva wotadza kunyutsura kwanga kuchataurwa kwakuya but I'm still saying even though maroorwa chikapa chacho ichochocho matadza kuhandler kunaka kwacho semunhu wemurume zvaunoitawo iwewo semunhu wemurumewo simuka wadaro Handiti unotadza Billy Bhomera chimbozororai maybe maybe manga muchiita manheru imwe mangwana unoda kuenda kubasa or semurume uwo ari kuda kuti asvitse mumwe wake mangwana kuseni unoziva kuti une chikwere chaunofanira kuzobhadharo nemumwe wako saka inhau yekunzwanana but the most issue uncle Julius I do not believe that good sex is is in the is in in how you papa papa pa your wife if you play with your wife very well have time to play have time to have fun hapana kuri kwamunomboenda hapana kuri kwamunomboenda but problem ndekuti tine vanhu vasiri kuvangobata bata munhu two minutes Because a women they take time to respond so they need you to be a patient, to be patient and a person who is very patient. Hmm. All right. Eh, pane nyaya yatitaurikei musati mauya pachirongwa nevamwe vachangosvika eh, eh, eh, ndiri kuita hangu ndaa kuidzorerwa mashure but its some of the issues futi also which i believe can make a, a, a man build confidence Pataurwa nyaya yekadora although amai ava vabuda havo pachena kuti murume wavo akatakura ane blambi hombe izvozvo haa vanombovanza because ndakanga ndakabvunza pafoni ko kuti izvo hamusi kureva here kuti izvo e, e, e, e, pamwe pamwe tambo ipfupi

by foot mm. so the size of a vehicle does not determine the destination it's how how you use your how you use your your your machine mm. vakadzi mm. vakadzi excitement yevakadzi pleasure yevakadzi is less is not even kumberi kwese kuchibereko wacho kwako vanhu vaunozoswera vakudhuma kuya kuya hapana kana tiribu ripo pleasure yemukadzi is very near very close mm. problem yatinoita ndeyekuti varume takuona tanyanya kuona pono nekuti wadikidiki kwacha kwacha kwacha mm. tasauko mm. kwacha kwacha kwacha tasauko kwacha kwacha kwacha tasauko 30 minutes mwana waridzi anenge aroshifte maposition achikuda iye achikuda kuti akuda kutonyatsoedza kuona kuti zviri kumbofamba sei baba vari kunyatsoita sei kamunhu kaa kutofemereka kudhara hautadze kufemereka because iwo unoda kushandisa even mubhora chaimo chamo unotoona kuti manyu kana itamba neliverpool inototi nhasi formation yedu It's 442 formation. Havachinje formation iyoyo bhora rese maybe pahalf time coach ndopanoona maybe tikuwanza kudefenda ndopanozoti no ngatitambei ngatitambei 434 formation eh. munhu wemurume usati wanya usati wanyazonzwisa mukadzi wako mm. chimbosiya zvekuchinja chinja mastaira tanga wamunzwisa tanga wamunzwa kuti movement wo yake yakaita yeah. Eh. saka iwo uda kutanga uchinja staira usati waziva kuti road yacho inotambuka sei Eh. waona kuti waona kuti uchinja staira usati waziva kuti eh, road road- road yacho inofambwa sei sa ndo problem yedu Ta- techinetsana mabhawa nekuma kumusangano kwatinoenda uku. Ah, ndakazombuka rova ndakataridza kudenga iwe ndakakapazamura Eh. Ah, ndakakakwanzira manje ndakakaisa makumbo Ah.